A queen is royal, sophisticated and holds herself with grace and class. Excuse me. Karanga mai ki a Maihi rātou ko Ramon, ko Jay. He takatāpui e rata ana ki te ngahau me te whakaratarata. He kiri whanaunga i takea mai i tuawhenua. Before our sexuality, we're Māori and we come from Panguru. I tupu mai a Maihi ki Panguru nei, nā reira tau pai ana ia ki Kora mō āna whanaunga rānei, kua tere poko noa atu a Ramon rāua ko Jay, kua taha atu ngā reke roa mō ngā kamupūtu, ā, Anga whakatekainga ana. I can see Pangaroo. He whakahono. But you came from good stock, girl. Don't I know it.
He ngahau.
Shall we party now? Yeah! He tuku rourou hoki ngā kaupapa. Ka ora tonu rātou i te korenga o te Facebook, Grindr, Flat White rānei, kia hiwa ki ngā Kuini o Pangurū. Ko te rā whakamutunga tēnei ki Panguru, ko Pukumahi hoki ngā kuini. Kua ita nei te hono o te taukaea ki te papakāinga, te whānau, ki a rātou anō hoki. I didn't know that. Heoi, kei te rere tonu ngā mahi, ko te cabaret ki te pāparakauta, ā, kua whakapau kaha rātou ki te tuku atu i te pānui ki tata, ki tawhiti hoki, nā,

Aua atu te iti o ngā ākonga, he mīharo kē te momo rangatira e tupu nei. He pānga whakapapa te nuinga o rātou ki ngā Kuini, nā reira he whakahirahira tēnei whakaekenga a ngā Kuini. Kia ora!
Kia ora! Look at them! He kaha nō Maihi ki te hokihoki mai ki te kainga. Na reira kua waea nga tamariki nei ki te kite i to ratou matua kēkē. Heoi, he tuatahitanga tēnei mā te tokorua.
Haere mai rā ngā manuhiri tūārangi e, haere mai i runga i te kaupapa o te rā. I te takoto ranga, i takoto, i te waka. Taku meroho. I te waka. I te urunga. Te waka. I te moenga. Te waka. Kāore ngā kuini nei mō te nohopuku, he piri kē atu ki ngā mahi. Kei te wānanga tahi ngā kuini me ngā tamariki. Kei te tito waiata a Ramon rātou ko ngā kōtiro. Ā, e tāwhetawheta ana ngā tama i te tokorua nei. Kei te anini te manawa o Maihi i te kaha o ngā mahi, auē tama. Umm, kua ako ngā tamariki i a mātou i tētahi haka mai te iwi, mai Te Rarawa. So, ai, it's hard work. He werawera nei, werawera. Kia tanumia rawatia ngā pakeke, ka tau mā takitahi rātou.

Nice that I can come up here and be welcomed in the same way I would do if they were to come to Auckland. I give back but yet they teach me a lot about what they know here in Mitimiti. Ka tū ngā pihi matapiko a te tokorua nei ki te tukituki i a Jay Mahi. Nā wai ka pau anō te hau a Maihi? Ka whara ana te waewae a tētehi, ka poipoia e Uncle Maihi. I was quite emotional this morning um just seeing all of these tamariki are here are all our irāmutu so my nephews and nieces I'd do anything for them. Ko te kaupapa nui o tēnei hīkoi a ngā Kuini ko te rourou koha atu ki te hapori.

Kua mārama ngā Kuini kua pā te aroha ki a rātou, ahakoa te huarahi rerekē e takahi ana e rātou. Yay! Yay!
Cheeky! To be embraced the way I did.

āhuatanga whanake ki te mātauranga, ki ēnā atu mea, ki te hoatu ki ō koutou tamariki o te kāinga. Nā te mea, ko rātou ngā rangatira mō apōpō, ko rātou. Ōku irāmutu.
Tahi, rua, tōru, whā! Pūkana!
E whai ake nei, ka puka atu ngā kuini ki wā rātou pāpara, Ā, ka pōrewarewa rātou ki ngā kōrero. Our upbringing was a man's world, nē?
E hia hāora noa iho ka tū te Cabaret. Ka haria a Ramon rāua ko Jay ki te tūtaki ki wētehi o te whānau, e Maihi.
Ka pai. It's a wet. Oh my god, twins.
We've both got the same hat on. Hey, you're twinning it. E pīrangi ana ngā kuini ki te poka atu ki te katoa. Matua rā ia te whānau kei tua whakarere ngā whakaaro.
He kaupoi tūturu a Matua Ben rāua ko Matua Chas i tupu mai rāua ki Panguru nei.
Ā, he kōrero pono, kaikiri o rāua hei whāriki atu ki ngā Kuini.
Nice day. Hey, cousins, what's going to happen now is we haere ana mātou ki, ki te whakatau. Um, he hia nā ōku mātua ki te whakatau mātou i te whenua nei. Ai. Ara ko Wairia. Nō reira, oh, oh, oh crikey, crikey, crikey, hey, crikey.

Ka kite koutou ēnei ngā maunga hirohiro o tēnei o tātou nei kāinga? I was apprehensive because at first we thought they were going to tell us off or you know point out some stuff like you know you guys are so queer and different and it's a problem um and I only thought that for a second but you know in my heart I was going ooh. Mahi is also my nephew through whakapapa, you know you guys are my nephews through whakapapa.

Wai ahakoa tā rātou takatāpuetanga, he tangata rātou, he tangata rātou. Nō reira, āe, koina taku whakaaro, koina taku kōrero ki te iwi, ki te hapū o ētahi atu rohe. E whai ake nei, ka karawhiua te pāpara kauta e ngā kuini. Ka whakakīa te pāpara kauta o Pangurū ki te harikoa. Kua whakapau kaha ngā kuini ki te tuku atu i te karanga mō te pō whakangahau nei hei kohikohi pūtea mō te matemate pukupuku o te ū. Kua kuhuna ngā kākahu papai o te kāpata, ngā rama hoki, hei tautoko atu i ngā kuini. Kua puta mai anō hoki te poaka i arumi ai ngā kuini.

kia hoki atu ngā kuini ki Panguru. Nā, he pīrangi nōna ki te kite i te ngahau a ngā kuini. Nā konā ia ka tae mai.

Kōrero atu ki ētahi atu. Look at you!
Oh my God! You look so beautiful!
Hapū ētahi atu iwi ki te aroha atu, ki te awhina atu, ki te tiakitanga atu ki ō koutou takatāpui. Na te mea Kei a rātou he mana, kei a rātou he tapu, kei a rātou te mana o te o te whenua. Ka tae mai hoki a Cortez ki te tautoko. Kāore he paku noa te tū drag a Maihi. He pīrangi kē nō ōna whanaunga ki te rongo i ngā kōrero mō te aru poaka. One crying, one shaking with the sharing. Like this, and the other one's crying, spewing.
He rangatira ngā mahi a Jay ki te taha o ngā rangatahi. Nā konā ngā kōrero whakahīhī a te whānau.

He mauuri tangata whenua nōna ki roto i ngā pāpara kouta mō te drag, ka tū rangatira hoki ki te kainga.

We've got to five hundred dollars, we could always add some more, you know, if we want to, but hey, awesome, thank you so much whanau. Atu i te drag, ko Maihi te kuini mo te kapa haka. Maori nei tona tu, ki te taha o te whanau hoki.

Tino kīkī hoki te pāpara koutou nei, pērā i ngā, i ngā New Years me ngā Christmas, te, te wā Kirihimete, nō reira, yeah! What a stunning night! Awesome night!

Oh shut up.
Na te mea mohio ana matou katoa, mohio ana matou um ko wai matou i a matou ta matou hononga um a toto, um ta matou hononga a hoa ma, ta matou hononga um a Quasi.